Bu günki wideomyzda men iň köp berilýän soraglaryň birine jogap beresim gelýär. Nädip tiz rus dilinde gürleşip başlamaly? Men grammatika zatlary bilýän ýöne gürleşip bilemok. Nädip öwrenmeli, nädip tiz, çalt öwrenmeli? We men senden rus dili öwrenip başlasam, men seň sapaklaryňa gatnap başlasam, näçeräk wagtda rus dilinde gürleşip başlaryn, tiz gürleşip başlarynmy diýen soraglar berilýär. we men şu soraglara wideo edip jogap bermegi makul bildim. Itak, nädip çalt teýz rus dilinde gürleşip başlamaly? Hemme zat özüňize bagly. Maňa, kitaplara ýa-da başga mugallymlara bagly däl. Diňe özüňize bagly. Birinjiden nähili usul bilen öwrenýäňiz? Ikinjiden näçeräk wagt sarp edýäňiz? Üçüdiden nähili ukyňyz bardyr öwrenmäge? Dogry, mugallymlara-da bagly, ýöne şol mugallymlaryň ulanýan usullaryna bagly. Ol usullar hem bir okuwçyda gowy netije berýär, beýlekisinde bolsa erbet netije berýär. Her bir okuwça Otdelny bir metodika, otdelny bir usul bilen öwretmeli bolýar. Ýöne samaý glawnyý, samaý esasysy şol okuwçynyň özüne islegi, şol islemese öwrenip bilenok şol okuwçy. Ondan başga-da özüňizi hiç kim bilen deňeşdirmäň. Mysal üçin siziň dostuňyz bar diýeli. Şol bir aýda rus dilinde gürleşip başlady. Menem şol şonuň ýaly bir aýda gürleşip başlamaly diýilen zat ýok. Birinjiden-ä ol wrýad li bir aýda öwrenip gürleşip başlamak kyn zat, ýöne ol bolmagam mümkin. Şol dostuňyzyň ukyby, zehini bolmagy mümkin, şonuň üçin tiz öwrenip başlandyr. Şonuň üçin eger-de siz tiz çalt öwrenip bilmeýän bolsaňyz, munda hiç hili gorkunç zat ýok. Özüňizi ruhdan düşürmäň. Haýsy dili öwrenýän bolsaňyz hem öz tempinde Öwreniň, howlukma. Özüňizi biri bilen deňeşdirmäň. Özüňizi biri bilen deňeşdirmek ýa-da howlukmak gowy zada eltenok. Rus dilinde gürleşip başlamak üçin hökman köpräk rus dilinde gürleşmeli. Mysal üçin göz öňüňize getiriň. Kiçi çaga ýöräp başlamagy üçin Ilki oturýar, soň emedekläp başlaýar, soň dik durýar, soň ädim ädip başlaýar, ýykylýar, ýene turýar, ýene ädim ädip ýöräp asaýbaş ýöremäni öwrenýär. Sizem edil rus dilinde gürleşmek üçin ilki ýykylmaly, oturmaly, dik durmaly, To ist, bir söz aýtmaly, iki söz aýtmaly, soň sözlem gurnap başlamaly, sözlem gurnap dolulygyny aýtmaly, sorag sözlemleriniň aýdylyşyny öwrenmeli, intonasiýany öwrenmeli. Sizem rus dilinde gürleşmek üçin günde hereket etmeli, gürleşmeli. Eger ýalňyşýan bolsaňyzam, Üstüňizden biri gülýänem bolsa, diliňiz aýlanmaýanam bolsa, çekinýänem bolsaňyz, şony siz etmeli. Çekinjeňligiňizi aýryň. Üstüňizden gülýän adam bolsa, oň ýanyndan gidiň, başga bir adam tapyň, dost tutunyň. Garaz gürläp başlaň. Eger-de, Ýok, men tapamok, bilemok, nädip tapmaly diýýän bolsaňyz Vkontakt bar mysal üçin, Instagram bar, YouTube bar we imo bar. Ondan başga-da russianpenpal.com diýen saýt bar, iň bolmanda. Şu saýta girseňiz, şu taýda dil öwrenýän adamlar bar. Ýörite şu taýa registrasiýa edýärler, şu taýda oturýarlar, dil öwrenýärler. Şu saýtdan özüňize dost tapyp bilersiňiz. Şol tapan dostuňyza ýazykoway obmen predlagaýt ediň. Özi şol saýt ýazykoway obmen predlagaýt edilýän saýt. Eger-de saýta registrasiýa edip bilmeseňiz, kommentariýada ýazyň, men şoňa nädip registrasiýa etmelidigi barada wideo çykaraýyn. Iň gepiň gysga ýeri, gürleşip başlamaly, hereket etmeli. Eger-de şuň ýaly soraglaryňyz bolsa, ýa-da gerek zatlaryňyz bolsa, tovar gerek bolsa, kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Eger-de wideo sapak göwnüňize ýaran bolsa, laýk basyň we kanalymyza agza boluň. Indiki çykýan wideolardan habarly bolmak üçin jaňjagaza basyň. Eger-de rus dili bilen gyzyklanýan dostlaryňyz bolsa, wideony paýlaşyň, goý olar hem bilsin.